פארציילט א מעשה די וואך דינסטאג צוויי טעג צוריק, א מעשה וואס אז נאך א געוואנדן געווען א מענטש לכף זכות און יענע רגע איז יענעם בייגעפאלן פלוצלינג מיך צו קאלן איבער בעטן כ'האב געזאגט כ'זוך רפואות מיין טאטן אהרן בן הודס אבי מורי אהרן בן הודס איז געווען אויף א רעספערעיטער דעמאלטס געהאט דאבל נעמאניע און אפאר שעה נאכן זאגן די מעשה איז ארומגעפארן איז מיין טאטע מ'האט אים אראפגענומען פון די רעספערעיטער ווער ווייסט נישט אין דעם זכות פון זיקיע רב מ'שטייט מיר יעצט אין דריי וואכן וואס איז די איינע מלקט זענען דא אין גלות וועגן די מחלוקת אז מען ווייל דא פארלייגט זיך סאו האט מיר מיין ברודער געזאגט מיין עלטערע ברודער רבי זלמן האט מיר געזאגט אז ס'איז א זכות פון מיין טאטן ספעציעל מיין טאטע איז געווען א מענטש האט קיינמאל נישט געדזשאדזשט קיינעם זאל זיין געזונט און שטארק קיינמאל נישט געדזשאדזשט קיין מענטש און קיינמאל נישט גערעדט אויף קיין מענטש און אייביג דאנק געווען לקח וזכות איך האב געזאגט לזכותו ס'איז מיר ממש מיינגעלעך אויס וואס כיסא דער מעשה. כ'האב זאגן נאך א מעשה וואס כ'האב מיטגעהאלט געהאט די וואך. אויך א מורא'דיגע אינטערעסאנטע ווען מ'איז האסט דא אויף די כח התפילה. אונז אונז ווייסט מיר נישט, אונז באגרייפט מיר נישט אונזער כח התפילה, אונז גלייבן מיר נישט, אונז פארשטיין מיר נישט וואס ס'מיינט א מענטש רעדט א ווארט צום אייבערשטן ער געט זיך א א קרעכצער אויס פארן אייבערשטן וואס ער שפאלט הימלען. אסאך מאל זעט מען עס מורא'דיג אפן, אסאך מאל דארף מען גלייבן דערין, אסאך מאל זעט עס מורא'דיג אפן. כ'האב געהאט א אינטערעסאנטע מעשה לעצטנס. געגאנגען וואקער חולה זיין. א פרוי אין קרית יואל וואס איז ארויסגעקומען איך האב געהאט באקאנטשאפט לאנגע וואכן חולה זיין איז געווען עפעס שוואך האט זי מיר געזאגט אז מען האט יעצט גענומען טעסט דאקטוירים האבן מורא צו גיין א מחלה און מען ווייסט נישט סיי מתפלל איך מתפלל געווען און אוועק געגאנגען געזאגט רבונו של עולם דער אייבערשטער וועט העלפן ס'וועט צוריק קומען די רעזאלטס פון די טעסט.

מיט די צייט אריבער אפאר וואכן, צו א צוויי דריי חדשים ענק שוין שפינקלעך, ס'איז געווארן שוואכער און שוואכער און שוואכער, און אלעס האט אויסגעזען ווי זאכן זענען נישט גוט, פאריגע וואך געווען די לוויה, און מיר גאנגען מנחם זיין די קינדער, די וואך האט מנחם אבא געווען, און איך געב א פרעג די איינע פון די קינדער, פון וואס איז למעשה דיין מאמע אוועק, פון יענע מחלה אדער נישט? די וועלכע דאס זאגן די תורה זענען קאנפיוזד, זענען זייער קאנפיוזד, די סימפטאמס האבן געוויזן אז ס'איז די מחלה, ס'האט אזוי אויסגעזען, אלעס איז אויסגעזען, אבער די טעסטס האבן געוויזן אז ס'איז נעגאטיוו, די טעסטס זאגן אז ס'איז נישט די מחלה, ס'איז דאך זייער אינטערעסאנט, סאו מיט דעם איז עס געבליבן, די תורם שאצן אז ס'איז יא לכאורה יא געווען יענע מחלה. איך גיי אוועק פון דארט, טראכט צו מיר, רבונו של עולם, וואלט געווען באשערט די פרוי זאל לעבן, וואלט איך געהאט שכל צו מתפלל זיין אז די פרוי זאל זיין געזונט און לעבן? א תפילה האט א מורא'דיגע כח, א מורא'דיגע מורא'דיגע כח, האבן מתפלל געווען ס'זאל צוריק קומען, און ס'איז שוין נישט צוריק געקומען, ס'איז צוריק געקומען די די טעסט זאל צוריק געקומען ניין ס'איז צוריק געקומען נעגעטיוו אבער די איך גיי ארויס ווען איך האב מובייל און טרעף איך א אינגערמאן וואס האלט און נאך סעקאנד מערידזש לעצטנס צווייטע חתונה א צווייטע מאל און איך פארצייל אים קוק וואס דא געווען איך פארצייל אים קוק וואס דא געווען זאגט ער מיר ווייסט איך וועל דיר זאגן מענדל איך האב געהאט די זעלבע מעשה ביי מיר, ממש די זעלבע מעשה, אמאל מען בעט, מיט דאס וואס דו האסט געבעטן האסטו גע'פועל'ט, פארציילט מיר א מעשה, אז ער איז געווען, פארציילט מיר געווען א עלטערע בחור האט חתונה געהאט, און ברוך השם געהאט א פיינעם שלום בית, אלעס האט געארבעט, עס איז געווען געקומען א צייט וואס זיין ווייב ממש איז געווען א, איז געווען זייער נישט געזונט, זי האט געהאלטן ממש ביים שטארבן, ממש האבן געזאגט, די דאקטוירים האבן געזאגט איך זאל זיך זעגענען פון איר. און מיר זענען געקומען זאגן, ענגעלע דער אייבערשטער קען העלפן, און איך האב געזאגט, איך האב געטראכט צו מיר, דער אייבערשטער געבט אייביג א קול לכה דער אייבערשטער קען העלפן, איך בין מסביר געווען דער לעבסט אין לאלא לענד, איך בין געגעבן א פסק, עס איז געווען צוועלף אויף ביינאכט, מיר זיצן אין שפיטאל, און איך האב מיך אויסגעטענה'ט מיטן אייבערשטן, פון צוועלף אויף ביינאכט א פשוט'ער רבונו של עולם, א יונגער פיר און צוואנציג יעריגער בחור, איך האב ענליכע חתונה געהאט און פארוואס די פרוי גייט פון די וועלט, רבונו של עולם, געב מיר אריכות ימים, איך האב געבעטן און געטאנצט מיטן אייבערשטן זעקס שעה וואן טו וואן, איך האב אין מיין לעבן נישט געפילט אזא נאנטקייט צום אייבערשטן, נוכח פני השם וואן טו וואן, אינמיטן האב איך מיך דערמאנט אפשר דארף איך איבערבעטן דעם, אפשר יענעם, איך האב געקאלט אפאר מענטשן איבערבעטן, ס'איז אזוי און איך האב ווייטער געבעטן דעם אייבערשטן, איך האב עכט זיך אויסגעטאנצט מיטן אייבערשטן, ס'איז געווען פון צוועלף אויף ביינאכט ביז זעקס צופירי, זעקס צופירי האב איך אנגעהויבן זיך לייגן.

סוף איז געווען אז אונז האבן זיך צוטיילט און אונז האבן נישט געהאט קיין קינדער צוזאמען. איך האב געטראפן מיין באשערטע און האבן חתונה געהאט ברוך השם. איך טראכט צוריק צו מיר, טראכט איך וואס דא איז געווען. איך בין נישט, אונז זעמיר נישט אין הימל, אבער איך טראכט אזוי. ס'איז אומבאשערט אזא זאך אונז זאלן לעבן צוזאמען א יאר. און ס'איז געקומען די צייט צו גיין פון דער וועלט, איך האב געדארפט טרעפן א צווייטן זיווג. חשבונות פון הימל, איך האב געדארפט לעבן מיט דער זיווג ראשון אזוי לאנג, אן גיין צו א זיווג שני. איך האב זעקס שעה אזוי געוויינט צום אייבערשטן אז די פרוי זאל לעבן, און זי איז געבליבן לעבן. איך האב נישט געהאט קיין שכל צו בעטן זאל מיר אויפשטעלן דורות צוזאמען, זאל מיר לעבן צוזאמען. איך וואלט אפשר דאס אויך געווען געקענט פועל'ן, אבער דאס איז נישט שוין געווען באשערט צו פועל'ן. האב איך געזען בחוש וואס עס איז דא, איך זאג אלץ יו געט וואט יו פעי פאר, יו געט וואט יו פרעי פאר. די דיין וואס רבי שמעון שפרינקער זצ ל איז מסביר פאר גמרא, די גמרא פארציילט,

האט געבעטן די פרוי זאל לעבן, די פרוי האט געלעבט, אבער אונזער מערידזש האט זיך געענדיגט אזויווי ס'איז געווען אנגעשריבן, וואס מ'זעט פון דעם איז ס'איז נישט אזא העפי ענדינג ווי די פאריגע מעשה וואס איך האב געזאגט דינסטאג מיטן איבערבעטן, אבער די די א אידישע נשמה איז קאנעקטעד צום אייבערשטן, ווען א איד שפירט אז דער אייבערשטער הערט אים אויס אפילו ס'האט זיך נישט אויסגעלאזט אזוי ער האט געוואלט, אזוי שטייט אין ספרים, דאס איז די גרעסטע ישועה פאר א איד, אז ער שפירט אז ער האט א קאנעקשאן צום אייבערשטן, א סטרעיט ליין צום אייבערשטן, ווען א מענטש ווייסט דאס דארף ער נישט גארנישט.